Ngai wa mana wa kĩhooto, we ũiyũirwo nĩ tha na ũtugi na kũhonokania i moko-inĩ maku. Nĩtwakũgooca na nĩtwagũtĩĩa Mũthamaki nĩ tondũ wa gũtũkinyĩria mũthenya ũngĩ, Ngai wa muoyo. Nĩtũgũkena mũno tondũ we wiki nĩwe Ngai na gũtirĩ Ngai ũngĩ tawe igũrũ, thĩ, rungu rwa thĩ o na maaĩ-inĩ marĩa mariku. We Ithe wa Mwathani witũ Jesu o na Roho waku Mũtheru. Tũgũcokia ngatho Mũthamaki tondũ nĩũtũrĩithĩtie thikũ ithathatũ icio icokete na thutha na rĩu tũĩ thikũ ya mũgwanja. Hamwe na ũguo, Mũthamaki, mehia marĩa mothe ũngĩtuona namo tũrekere, na nĩ geetha twagĩrĩre Ngai wa matu-inĩ twĩ mbere yaku. Twahoya, Ngai wa matu-inĩ, tũgĩthiĩ na mbere na kũngano witũ wa mũthenya ũyũ wa ũmũthĩ, wĩtĩkĩre gũtũtongoria, o na ũrathime andũ othe arĩa me mĩciĩ, Mũthamaki wa muoyo. Na nĩ ũtugi-inĩ waku, Ngai, na Roho, na Jesũ Kristũ Mũkũũri witũ. Amen. Nĩ mũthenya ũngĩ mwega twakinyĩrio nĩ Ngai, na nĩ geetha tũũke tũigue kiugo gĩake. Na nĩ getha kiugo gĩkĩ gĩtũteithie na kũrĩa tũrathiĩ, tondũ kiugo gĩkĩ kĩa Ngai nokĩo kiugo kĩrĩa kĩngĩhota gũtũteithia. Mũtũrĩre-inĩ ũyũ tũtũraga gũtirĩ kĩndũ kĩngĩ kĩngĩhota gũtũteithia, kiugo kĩa Ngai nokĩo kĩngĩhota gũtũteithia. Na kiugo kĩrĩa Mwathani ekĩrĩte thĩinĩ wakwa mũthenya wa ũmũthĩ, kĩroiga atĩ, Maũndũ-inĩ mothe ugaga Ngai angĩenda nĩngeka ũna na ũna. Kĩrĩa gĩatũma njuge ũguo nĩ tondũ mũtũrĩre-inĩ witũ andũ aingĩ nĩ mekaga maũndũ na makona ta arĩ o mehotagĩra. Kiugo gĩakwa kĩa mũthenya wa ũmũthĩ ndĩrenda gũkwarĩria we mwene na nĩgetha ngwĩre wĩcirie we mwene ũhoro wa ũrĩa ugaga. Kana ũhoro wa, wa muoyo waku, wĩcirie wee mwene ũhoro ah, wa ũrĩa ũtũũraga, wĩcirie wee mwene ũhoro wa kĩrĩa Ngai akũheete. Kiugo gĩkĩ ndĩrenda gĩgũkinyĩre. Ũguo ũũmũthĩ ndirenda wĩcirie ũhoro wakwa, na ndirenda wĩcirie ũhoro wa mũtumia waku, ndirenda wĩcirie ũhoro wa mwana waku, ndirenda wĩcirie ũhoro wa mũndũ ũngĩ, ndĩrenda wĩcirie ũhoro waku wee mwene. Akorwo wĩ mwana, wĩcirie ũhoro waku. Akorwo wĩ mũndũ mũgima, wĩcirie ũhoro waku. Nĩkĩ gĩatũma njuge mũndũ ecirie ũhoro wake? Nĩ tondũ andũ aingĩ ũngĩthikĩrĩria rĩrĩa andũ aingĩ mararia, moigaga niĩ nĩ ngoretwo kuma rĩrĩa twatiganire nawe, nĩ njĩkĩte ũna na ũna, nĩ ngoretwo ngĩthiĩ kũna na kũna, nĩ ndĩrutanĩirie mũno. na maũndũ mothe marĩa njĩkaga ndĩreka ngona mothe no marathiĩ wega nĩ ũndũ ũcio gwakĩoneka atĩ mũndũ nĩ akinyĩte hĩndĩ ya kwĩgatha akegatha maitho-inĩ ma Ngai agakorwo atĩ maũndũ marĩa mothe ekaga akĩaria na agĩka onaga tarĩ we mwene ũrehotithia nĩ ũndũ ũcio nĩ ũkũigua mũndũ akiuga atĩ niĩ mwene nĩ ngũrĩte mũgũnda niĩ mwene nĩ hikanĩtie niĩ mwene ndĩna ciana niĩ mwene ndĩna ngari niĩ mwene nĩ ngwenda gwĩka ũũ no ũngĩ no nĩ atĩrĩrĩ maũndũ-inĩ maya mothe ũgoci wa rĩtwa rĩa ngai ũgoci wa jesu kristo ũgoci wa roho mũtheru ũkaga mĩtũrĩre-inĩ itũ nĩ ũndũ ũcio andũ aingĩ makahana andũ arĩa merũgamagia a, na mbuguĩro yao ene makahana ta arĩo meĩtĩkĩtie atĩ maũndũ marĩa mothe mekaga nĩo mahotaga maũndũ maya nĩ ngwenda gũkwĩra atĩ ti mega na nĩkĩo Ingĩkwĩra, a, kĩrĩkanĩro kĩa Ngai kĩratwĩra atĩ nĩ wega ithuothe tũtuĩkage andũ mangĩĩnyihia, andũ mangĩonekaga makĩĩnyihia me maitho-inĩ ma Ngai, kana hĩndĩ ĩrĩa me mbere ya Ngai. Nĩ ũndũ ũcio, tũgũthoma Maandĩko ma Ngai, na nĩ ndĩrenda tũthome nĩ getha ũigue atĩ wee mwene na indo icio ciothe wonaga wĩ nacio, gũtirĩ kĩndũ gĩothe gĩaku o na kĩmwe wĩ nakĩo. Indo ciothe nĩ ya Ngai, nĩ cia Ngai. Ah, na rekei tũthome thĩinĩ wa ibuku ah, rĩa thaburi mĩrongo ĩrĩ na inya na tũgũthoma mũhari wa mbere na mũhari wa mbere ũroiga atĩrĩrĩ thĩ nĩ ya jehova o na indo iria ciyũire kuo mabũrũri mothe gwata arĩa matũire mo Ah, thĩ nĩ ya jehova o na indo iria ciothe ciyũrĩte kuo mabũrũri mothe o gwata arĩa matũire mo ũguo maandĩko ma ngai matwĩra thĩ nĩ ya ngai na kĩrĩa gĩothe kĩiyũrĩte thĩ nĩ kĩa ngai O na arĩa matũũraga thĩinĩ wa mabũrũri macio no a Ngai. Ũguo ta mũndũ, ngaaga kĩrĩa kĩngĩtũma niĩ nawe, ngaaga kĩrĩa kĩngĩtũma wee wĩyate, kana niĩ ndĩtĩĩe, nyone taarĩ kĩo. Nĩ tondũ Maandĩko matwĩra atĩ thĩ na kĩrĩa gĩ kuo nĩ cia Ngai, o gwata arĩa matũire kuo. Ũguo nyamũ nĩ cia Ngai, mĩtĩ nĩ ya Ngai, andũ othe nĩ a Ngai. Kĩndũ gĩothe nĩ kĩa Ngai. Ũguo hĩndĩ ĩrĩa ũkwaria na rĩrĩa ũgwĩka na rĩrĩa ũkuuga, ũkeyonaga ta ũregũtha gĩthũri wee mwene. Ndĩrenda gũkwĩra wee ndũrĩ kĩndũ gĩaku o na kĩ. O na mwana ũcio ũrona ũheetwo nĩ Ngai ũkamũciara, ti waku nĩ mwana wa Ngai. Nĩ wĩra Ngai akũheete nĩ geetha ũmũrutĩre wĩra ũcio. O na mũtumia ũcio ũroiga nĩ waku, ti waku wee, nĩ waku nĩ geetha mũikaranagie nake, no nĩ Ngai ũkũnengerete we nĩ geetha ũmũtumberie. Mũgũnda ũcio ũrona wĩ naguo, ti waku nĩ wa Ngai. Nĩ Ngai ũkũhete nĩgetha ũũrĩme, uumie ũteithio ũteithie andũ arĩa angĩ. Nyũmba ĩyo ũrona wakĩte nĩ, ti yaku wee, nĩ ya Ngai, tondũ o na hau wakĩte nĩ ha Ngai. Nĩ makaga mũno hĩndĩ ĩrĩa ngũigua mũndũ akiuga ndĩ na title, ndĩ na title, mũgũnda ũyũ ndagĩire na itini cigana ũna, kana ndagĩte mwaka wa mĩrongo ĩigana ũna. No nĩ atĩrĩrĩ, title ĩrĩa nene mũno ya thĩ yothe ĩkoragwo na Ngai. Ũguo, Ngai angĩenda gũtũingata thĩinĩ wa mũgũnda wake, no tũkorũo na thĩna. Ũguo ndĩrenda kũhũthĩra kiugo kĩrauga atĩrĩrĩ.

Ũngĩthiĩ o ibuku rĩa, rĩa, rĩa, rĩa, rĩa Petũrũ wa, wa mbere inya mũhari wa ikũmi, nayo ĩgũkwĩra atĩrĩrĩ, ithuĩ tũrĩ aramati a indo kana a wĩra wa Ngai. Ũguo indo iria ciothe ũrona wĩ nacio, kana maũndũ marĩa mothe ũrona wĩ namo, mũthuri ũyũ, mũtumia ũyũ, mwanake ũyũ, mũirĩtu ũyũ, mũrata wakwa, wee mũthamaki wa bũrũri, ah, wee mũtongoria wa ũthurĩtwo, kana wee o harĩa hothe ũrĩ, wĩra ũcio ũrona ũkĩruta nĩ wĩra wa Ngai. Ũrute wĩ na mũndũ, wĩ mũndũ ũngĩtĩkĩrĩka, Ũrute ũkĩonanagia atĩ nĩ Ngai ũrarutĩra wĩra ũcio. Nĩ ũndũ ũcio, rĩrĩa rĩothe ũkuona tũkĩruta mawĩra marĩa mothe tũraruta, rekei tũrutage mawĩra macio tũkĩmenya nĩ wĩra wa Ngai tũraruta. Nĩ tondũ thĩ ĩngĩkorũo nĩ ya Ngai na kĩrĩa gĩothe gĩ kuo, mũtũũrĩre-inĩ witũ wothe tũrakĩbatara gũkorũo tũkĩruta mawĩra tũkĩmenyaga twĩ na Mũnene witũ, O na akorũo ndaikaranagia na ithuĩ gũkũ tũikaraga, tũkamenyaga nĩ tũrĩ na Mũnene witũ ũrĩa ũtũroraga na ũrĩa tũrutagĩra wĩra, na tũngĩka ũguo, nĩ tũrĩrutaga wĩra na kwĩnyihia, nĩ tũrĩrutaga wĩra na gwĩtiganĩra, nĩ tũrĩrutaga wĩra na kũmwĩhoka, nĩ tũrĩrutaga wĩra na kũmũhoya rũtha. Ndĩrenda gwĩciria rĩrĩa wee wathomaga, o na kana ngeciria rĩrĩa niĩ ndathomaga, na rĩu ndĩrenda wĩcirie rĩrĩa wee wathomaga wĩcirie hĩndĩ ĩyo wathomaga. Ũngĩ, wĩ kĩrathi ũngĩabatarire kuuma nja, no nginya ũngĩahoire mwarimũ rũtha, no nginya ũngĩahoire prefect rũtha, ndũngĩakirire ũguo ũkĩre na uume. No nĩ atĩ, rĩu thĩ ĩrĩa twĩ nayo, andũ nĩ makinyĩte makona ta gũtarĩ Ngai, andũ nĩ makinyĩte makona ta gũtarĩ na mũhonokia, gũtirĩ mũndũ maretigĩra, na gũtirĩ mũndũ marahoya rũtha, andũ matuĩkĩte andũ eyathi, andũ egani, andũ etĩĩi. Na nĩkĩo maandĩko thĩinĩ wa ibuku. ah, rĩa jakubu ah, inya mũhari wa ikũmi na ithatũ ah, rĩrauga atĩrĩrĩ we we nĩwe ndĩrenda kwarĩria rĩrauga atĩrĩ rĩu-rĩ ta thikĩrĩria inyuĩ mugaga atĩrĩ ũmũthĩ nĩ ngũthiĩ itũũra rĩna kana nĩ tũgathiĩ kuo rũciũ tũgatũũre kuo mwaka mũgima na tũkonjorithie kuo na tuone umithio no rĩrĩ arĩa Eh, mu- mũtiũĩ ũrĩa gũgatuĩka rũciũ muoyo wanyu mũtiũĩ amu mũtariĩ mũrĩ o kĩbii kĩrĩa kĩonekaga kahinda kanini gĩgacoka gĩgathira biũ maandĩko matwĩra atĩrĩrĩ nĩ kũrĩ na ũgwati mũnene kũrĩ ũhoro wa andũ arĩa moigaga niĩ niĩ na nĩkĩo mũrarĩrio nĩ maandĩko inyuĩ mugaga atĩ rũciũ nĩ ngathiĩ kũna na kũna mwaka ũyũ wothe ndĩ- ndigũkorwo ndĩ gũkũ tondũ nĩ ngombũka thiĩ kũ na mwaka ũyũ nĩ ngũkorwo ndĩ na kũrĩa kũngĩ na kũu kũngĩ ngĩka maũndũ makwa no ũrerwo atĩrĩrĩ ũtige kwĩgũtha gĩthũri we mwene tondũ muoyo waku ũrorio muoyo waku we nĩ ta kĩ na ndũĩ ũrĩa gũgatuĩka rũciũ muoyo waku maandĩko matwĩra ũhana ta kĩbii muoyo waku ũhana ta ndogo muoya waku ũhana ta mĩhũmũ Na nĩ ĩrĩa yũmbũkaga ĩkoragwo ho thaa ici, na rũciũ ĩkaroka kũmbũka, na ndĩgakorwo ho. Nĩ ũndũ ũcio, ũgĩĩka maũndũ mothe-rĩ, menyaga atĩ wee, o na ũkĩĩhe maũndũ macio mothe atĩ nĩũgathiĩ kũna nĩ getha ũkaige mbiacara na ũtũũre kuo mwaka mũgima na ũtonge, kana wĩke maũndũ marĩa mothe ũratua, nĩwagĩire Ngai kĩene. Na nĩkĩo Jakubu akĩandĩka ibuku rĩrĩ, aandĩkaga akiuga atĩ, Tuĩkai andũ mangĩĩnyihĩria Ngai. Kuhagĩrĩriai Ngai hĩndĩ ciothe, nĩgetha nake mũcukani amũũragĩre, tondũ rĩrĩa wakuhĩrĩria Ngai, nĩũrĩkoragwo nĩũramwĩnyihĩria, nĩũramũhoya, nĩũramũthaitha, nĩũramũmenyithia maũndũ marĩa mothe ũrenda, nake nĩarĩũkaga agagũteithia. No twaga gwĩka ũguo, tũrĩagaga gũkuhĩrĩria Ngai, tũrĩagaga gũkuhĩrĩria Ngai, nake Shaitani akona kamweke, agoka agatũhinyĩrĩria na agatũnina. Nĩ ũndũ ũcio ndĩrenda kuuga atĩrĩrĩ. Ibuku rĩu mũhari wa ikũmi na ithano na nĩrĩo kĩongo gitũ kĩa ũhoro ũrĩa tũkwaragia rĩroiga atĩrĩrĩ, eh, handũ ha ũguo-rĩ, nĩ kaba muge atĩrĩ, Mwathani angĩenda-rĩ, nĩtũgũtũũra muoyo na twĩke ũna na ũna. Mwathani Jesu arogoocwo! Nĩ kaba mugage ũguo. Nĩ kaba wee ugage ũguo, tondũ ndakwĩra atĩrĩrĩ, ũhoro ũrĩa ngũheire ũmũthĩ nĩ waku wee mwene. Ndakwĩra wĩcirie ũhoro waku wee mwene, wĩcirie ũhoro wa ũrĩa ũikaraga, wĩcirie ũhoro wa muoyo waku, wĩcirie ũhoro wa kĩrĩa ũrĩaga, wĩcirie ũhoro wa kũrĩa ũikaraga, na wĩcirie ũhoro wa maũndũ marĩa wĩciragia. Hihi mũtũũrĩre-inĩ waku nĩ wonaga Ngai? Akorũo nĩ wonaga Ngai, nĩ wega. Na akorũo nduonaga Ngai? Nĩndĩrenda kuuma ũmũthĩ ũgarũrĩre, uugage atĩrĩrĩ, Ngai angĩenda. Handũ ha ũguo, nĩ kaba muuge atĩrĩ, Mwathani angĩenda, nĩ tũgũtũũra muoyo. O na muoyo ũyũ tũtũũraga, tũtũũraga guo nĩ tondũ wa Ngai kwenda. Maũndũ marĩa mothe twĩkaga, tũmekaga nĩ tondũ wa Ngai kwenda. Ithuĩ tũtirĩ na ũhoti witũ o na ũrĩkũ. Nĩ ũndũ ũcio, aarĩ na ariũ a Ithe witũ, Nĩndĩramũthaitha nĩ tondũ wa mwaka ũyũ tũrĩ. Nĩ mwaka ũtũritũhĩire, nĩ mwaka mũritũ mũno, nĩ mwaka wĩna mathĩna maingĩ. Tũkĩrũga Ndithemba tũgĩũka mwaka mwerũ, twarĩ na maũndũ maingĩ mũno twabangĩte. Nĩtwekĩrĩte karenda-inĩ citũ maũndũ makaihũra, no ndĩrenda gũkwĩra gũtirĩ mũndũ o na ũmwe ũrahota kũmakinyĩra, nĩ tondũ Ngai nĩekĩte wendi wake wa gũtuonia atĩ ti ithuĩ tũrĩbangagĩra, nĩtũrĩmũhoyaga. Nĩ ũndũ ũcio ndĩrenda gũkwĩra, ũgĩka kaũndũ karĩa gothe ũreka, ũrenda gwĩka, ũkĩbanga mĩbango yaku ĩrĩa yothe ũrenda kũbanga, banga ũkĩhoyaga Ngai rũtha, banga ũkĩmenyithagia Ngai, na weka ũguo nĩ ũgũkinyĩrĩrũo nĩ wega wa Ngai. Ibuku, a Ngwenda gũkwĩra atĩ, tũtanakinya gũthoma ibuku rĩrĩa tũgũthoma rĩa mũico, rĩrauga, ngwenda gũkwĩra atĩrĩrĩ, ũngĩ, ũngĩikara ũkĩhoyaga Ngai, Nĩ ũrĩkoragwo nĩ arĩonaga nĩ ũramwĩhoka maũndũ-inĩ mothe, nĩ ũreciria ũhoro atĩ wee gũtirĩ ũndũ ũngĩhota gwĩka, maũndũ maku mothe marĩgacagĩra tondũ Ngai nĩ arona nĩ ũramwĩhoka, na we wiki nowe ũngĩhota gũtũma mĩbango itũ yothe ĩkinyanĩre na ĩgacĩre. Maũndũ marĩa mothe tũrabanga, tondũ ndĩrenda gũkwĩra Ngai ena hinya, Ngai ena njĩra ta ngiri ĩmwe cia gũtharũria maũndũ marĩa we ũngĩbangĩra na we mwene na Ngai. ena maundu maria angika no akubangire maundu ningi ena hinya ta ngiri imwe wa gukubangithia maundu maria we ungienda gwika na mothe matuike ma kugacira na nikio ibuku ria ria thimo ah, ikumi na ithathatu muhari ah, thimo ikumi na ithathatu muhari wa eh, wa wa wa, wa mirongo ah, wa ithatu rirauga ri- riraria rikoiga atiriri ni wega mundu gukorwo agika maundu maria mothe areka atari we mwene uretwara we mwene Agakorwo atĩrĩrĩ, nĩaheete Ngai ihinda, na ihinda rĩu rĩa ahe Ngai rĩgakorwo atĩ nĩ Ngai nĩaroneka. Thimo ikũmi na ithathatũ mwari wa ithatũ ĩrauga atĩrĩrĩ, Rekereria Jehova maũndũ marĩa ũbataragio nĩ gwĩka, na mathugunda maku nĩmarĩhotekaga. Mũrũ na mwarĩ wa Ithe witũ, waya gũkorwo wĩna maũndũ ũbangĩte marĩa ũkwenda gwĩka mwaka ũyũ, waya gũkorwo wĩna maũndũ ũbangĩte tondũ marĩa ũrarĩ namo nĩmarabangũkire, mĩbango yaku yothe nĩĩrabangũkire, no ndĩrenda gũkuonia atĩrĩrĩ, Menyithagia Ngai mĩbango yaku yothe. Wathugunda kaũndũ, okorwo nĩ ũrenda kũrĩithia ngũkũ, okorwo nĩ ũrenda kũiga wĩra, okorwo nĩ ũrenda kũgũra ngari, akorwo nĩ ũrenda gũthiĩ ũthoni, menyithagia Ngai mathugunda ma ngoro yaku mothe na maũndũ maku nĩ marĩhotekaga. Ũguo we nĩ ũkũgĩa na ngwatanĩro na Ngai, we nĩ mũkũnyitanĩra na Ngai na maũndũ macio mothe nĩ marĩkinyanagĩra. Nĩ tondũ. Ngai no athũkie maũndũ maku maingĩ mũno marĩa ũngĩbanga ũtarĩ hamwe nake. Na no athondeke maũndũ ũthondekete kaũndũ kamwe, amathondeke matuĩke maũndũ maingĩ tondũ nĩ ũramwĩhoka. Ihinda rĩrĩ twĩna mathĩna maingĩ ũũ, rekei tũmenyithie Ngai mathĩna marĩa twĩnamo. Tigai kũmakio nĩ andũ acio maroiga atĩ nĩ marona gũkũ Afrika kana nĩ gũgũkua andũ ngiri igana rĩa mĩrongo kenda. Acio o nao matiĩyũĩ. Rekei twĩre Ngai. Ithuĩ ngai acio nĩ maroiga, no itua rĩaku Jehova wee rĩroiga atĩa? Nĩ tũgũkorũo twĩ na ũteithio na nĩ tũkũhootana. Mũrũ na mwarĩ wa Ithe witũ, mahinda maya thirikari ĩroiga tũkorũo tũkĩkorũo twĩ na mĩbango mĩega ya gũikara tũraihanĩrĩirie, gwĩthamba moko, rĩu ningĩ gũkorũo twĩ na mask. Ĩtĩkĩrai gwĩka ũguo na Ngai nĩ ekũmũkinyanĩria. Rekei tũnengere Ngai mĩbango itũ yothe na nĩ arĩtũkinyanagĩria. Mũrata wa Mwathani, maũndũ marĩa mothe ũkwenda gwĩka Mĩbango yaku yothe ĩrĩa ũrabanga, ĩtĩkĩra kũmenyithia Ngai na mĩbango yaku nĩĩrĩkinyanagĩra. Mwathani arogoocwo. Ndikwenda kũigua ndĩ na ũndũ ũngĩ wa wa kuuga, no nĩngwenda tũũkĩre na igũrũ, na aarĩ na aarĩ Ithe witũ, na mũ, mũ, athuri arĩa twĩ nao haha, o na mũtumia ũmwe twĩ nake, nĩgeetha tũgĩe na ihinda tũine rwĩmbo, Kĩbungo kĩa Ngai, Kĩbungo kĩa rwĩmbo, kana Rwĩmbo rwa Ngai, rũrĩa rũkuuga atĩ, aah, rwĩmbo rũrĩa rũgũtwĩra, rũgũtwĩra wega mũno atĩ,

Amen. Ngwenda tũnyitane na mũini wa rwĩmbo rũu atĩ ndũrĩ ũndũ ũngĩhota gwĩka wĩ wiki Mũ- mũ- augire mũhonokia amũnyite guoko tondũ we ndarĩ ũndũ angĩhota gwĩka e wiki ndarĩ na hinya na ndarĩ na ũhoti na ndangĩhota gũthiĩ e wiki ona niĩ mũrũ na mwarĩ wa ithe witũ harĩa hothe ũrĩ ndĩrenda wĩtĩkĩrie kristo akũnyite guoko tondũ kristo ndarĩ ũndũ ũngĩmũhota kristo ndarĩ ũndũ ũngĩmũrema kristo ndarĩ ũndũ ũngĩmũritũhĩra ngai ndangĩhotwo nĩ moritũ ona marĩkũ Ĩtĩkĩra kuuma ũmũthĩ. Ngorũo nĩ ndakwarĩria wee oro hau hothe ũrĩ, wĩtĩkĩre kuugaga atĩ, Ngai enda, Ngai enda, nĩ ngwĩka ũna na mũna. Ngai enda, nĩ ngwĩka ũna na ũna. No tiga gwĩtĩkĩra gũtongorio nĩ, nĩ mbuguĩro ciaku wee mwene. Tondũ watongorio nĩ mbuguĩro ciaku, nĩ ũkũgũa na nĩ ũkũhĩtia. Rekei tũhoe. Mwathani mwega na mũthingu, nĩ ndagũcokeria ngatho na nĩ ndagũtĩa, tondũ Ngai wa matu-inĩ nĩ wetĩkĩra. Gũkinyia kiugo gĩaku ta ũrĩa ũkwendete, Na mũthamaki wa matu-inĩ nĩgĩakinyĩra ndungata ciaku kũrĩa guothe marĩ. Baba wa matu-inĩ nĩndagũthaitha, Nĩtũthiĩte mũno Ngai wa matu-inĩ tũkahana ta tũkũhĩtũkĩte tũgagũtiga na thutha. Ĩtĩkĩra mũthamaki na ũndũ wa ũrĩa wĩ tha nyingĩ, Tondũ twahĩtia mũno watũmire mũrũguo nĩgetha oke atũcokie mũgũnda. Na akĩambata akiuga ndegũtũtiga ũtheri ũgũtũtigĩra roho waku mũtheru. Twagũthaitha mũthamaki wa matu-inĩ ĩtĩkĩra Arĩa tũrathiĩte na njĩra Ngai wa matu-inĩ tũkahana ta tũriganĩirwo nĩwe, ũtũcokie harĩ we. Na nĩ getha Mũthamaki maũndũ-inĩ maitũ mothe tũgĩka, mĩbango yothe itũ tũkĩbanga, maũndũ-inĩ marĩa mothe Mũthamaki tũrĩthugundaga na ngoro citũ, tũgakũmenyithagia, na nĩ getha tugage Ngai enda nĩ ngwĩka ũna na ũna, Ngai enda nĩ ngathiĩ kũna, Ngai enda nĩ ngũtũra muoyo. Na nĩgeetha Mũthamaki ũũke ũtũteithie ihinda rĩĩrĩ iritũ, Mũthamaki wa matu-inĩ, tondũ tũrĩ ithuiki tũtingĩhota. Tũteithie, Ngai, na ũtũtongorie rĩu na hĩndĩ ciothe, na nĩ ũtugi-inĩ wa Ngai Roho na Jesũ Kristũ Mũkũũri witũ. Ameni.